Kan waraana adda bilisummaa Oromoo eh, waraana sirna qabu. Waraana naasuu qabu. Oromummaaf Oromoo keessaa dhalatee Oromoof jaarame. Haroorroo Oromoo gabrummaa diddaaf aayyoo fi aabboon hin gabrooman jedhee jaarame. hameeshaa diinaa tahee heeraa seera tahe heeraa seera alagaa fudhatee jaaramee miti. Ha sirna gadaa san abbaa qe'ee tahuu isaa mirkaneessuuf jaarame. Amma woboo jechuun maal jeetiin isinii hima osoo ifiif hin nyaatin ha ummata isaatii kan haawwan qoraan ba'atee deemu irraa fuudhee tayba boosa. Aawwan bishaaniin deemu ha fuudhee dabarsu. Waboo jechuun nama akkasiiti. Ha qoricha ni yaadadhaan busee tahuu waan tahu hin beeku. Garuu qorichaan deema. Dhibdee isii itti jirtu san hin beeynu. Garuu dhibdee hammaarree kenninaaf. Maaliif ummata kanaaf baane jechuudha. Wabii lubbuu takkee takkee teenyaati waboo jechuun. Maqaa isaan qabanis Maqaa waraana adda bilisummaa oromooti embastii teessani lubbuu nama nuu kenne woboon sani malee shiftaa miti woboon. Oromoo fi oromoo wal dhawaan jirtu saba kiyya. Oromoo fi oromoo wal dhawaan jirtu. Sirna nafxanyaatii fi Oromoon wal dhawaa jira. Sirni kun wal hin ta'u yeroo takka illee. Sirna. Sirna san maqaas jijjiirranneeti akka hunda yaallee dadhabne. Harma muraa fi calii calanqoo. Abaabilee kiyyarra bakka jiru hin beeku gaddaafaa mililik fide dirree tuulama irraa buqqaasee. ha kan hunda nu godhe sirna saniin morma oromoo fi oromoo wal dhawaa jirtu hin jirtu tana qabadha sirnaan wal dhawaa jira ummanni oromoo sirna kana buqqaasuuf maal godhuu qabnu rafuun qabnu taa'uun qabnu ha barreessu barreessa ha dunee iyyatu iyyachaa humna teenya jabeeffachuu nama wahi qabu Bar mee waa takkaan isinii him namma waa takka harkaan qabne ati kilaash qabda seenaa jamjamoo qawwee qabdi an qawween qabu kotteenyeen nagaa haasoynaa jenna waan isiin jettu sana yoon fudhatuu baadhe adda tiyya na dhooyte bakka isii san bakka silaa barbaaddu san waan barbaaddu san laqaayxee na harkaa fudhatte fakkin sinii dhahe kanaaf haalli Amma oromiyaa keessa deemaa jiru ha nu teessisuu miti nama wahi qabu kabajaa qabu shiftaan jiinaan waraanni wbo dha qubee sadeen ni beektanii hiikkadha wabii teessan bira dhaabbadha wbo bira hin sodaatinaa ha kabajaa namuu arkatuun Humna yoo jabaanne nama humna qabdu Ameerikaan maaf sodaatamti duniyaa irratti waan humna qabduuf mata mataa isaanii irratti qawwee qaban mana manatti qawween maaf Oromoon hiikkachuuf hidhachuuf maaf dhoorkan Oromoon maaf sibiilaan dheeffamti Ihen- Oromoo tana qawweetti kannina dongoraa harar dhaqeetti Hayila Sillaaseen jedhan hayyeebboo jedhanii gisee akkana godhan Asuma fuudhee dongoraa tana bakka bakkuma irraa buqqaase sanitti darba jaan. Ahaa. Ummata kana qawwee itti hin kennina. Yoo qawwee itti kennitan guyyaa tokko dachi irraa nama fixan. Hulaa afurirraa hulaa afurirraa ummata kanutti hin dabarsina. Arra maaltu deemaa jira Oromiyaa keessa? Feetan akka feetan taa'ame waan feetan deeggara. Maaltu Oromiyaa keessatti deemaa jira? Humna teenya ta baratte keessa maaltu deemaa jira? Nam kum soddom saba tokko keessaa yubirsitii irraa ari'uu jechuun maal jechuu? Saba san ajjeesuu jechuu. Ha doktora ta'u, ha injinara ta'u, ha nas- ha waan hunda barsiisaa ta'u. Kanaaf Oromoo dubbiin akka nuti jennee miti jajjabduudha. waan bakka nu barbaachisaa ta'e hundatti arkamuudhaaf if qopheessuu qabna. Keessattuu dubartoonni Oromoo nuutu booya. Obboleessa keenyaa du'a, haadha teenya abbaa keenyaa du'a, abbaa mana keenyaa du'a, ilma keenyaa du'a. Sagalee qabnaa sagalee teenya garuu itti fayyadamna. Tanaaf bakka jirtanii jabeessuu, wal jabeessuu, jaaramuun bakka Oromoo waan feete taate Oromoo qulqulluu taanaan kaanillee maqaa Oromoo haa himatee dhufu mormiif itti dhiyaadha. Dhugaa jirtu san fuulaa fuuldura keenyatti walii himuu qabnaan jaa sirnaan wal dhawaa jirra.